Тыгын Дархан уон үс нүөмэрдээх дьиэтигэр Наумовтар дьиэ кэргэҥҥэ Чэ, баһаалыста киириэххэйэ Олус кэрэ көстүүлээх тиэргэҥҥэ биһиги ыалдьыттыы кэллибит Уонна дьиэ хаһаайыттарын көрсүбүт. Үтүө күнүнэн! Тиэргэн Төхтүр бырайыак бас маҥнайгы кыттыылаахтара Наумовтар дьиэ кэргэттэрэ. Кэлин биһиэхэ баал диэки ааһар. Аха, махтал.
Мгм. Сэр билин бу тиэргэммитин уста түһүөххэйин. Мгм. Олус дьикти, дьэрикээн, сибэкки, Дьөрбөтө эгэлгэ Аграфена Платоновна бу оттон биһиги нэһилиэкпит биир бастыҥ оҕуруотчута буолаҕын уонна дьэ кыратык бу билиһиннэрэргэр көрдөһөбүт бу үүнээйилэргин үүнээйилэр
Как обычно дьоҥҥо баарын курдук оҕурсу, помидорка, бочок, баклажан, перистар,
Сибэккиннээн эн тиэргэҥҥин киэргэтэргин туохтаах да ордороҕун. Мм. Чэ эрэ бу көрүөх хайын эрэ бу ханнык сибэккилэр туралларый? Оранжевай.

Февралиттан. Ситэр.
А, дальше олордон баараҕын. Сөп. Онтон бу көрдөххө олох хайдары дизайннаан олордоҕун дии. Дьэ, маны ким толкуйдууруй, ким идеятай? Дьэ, көрүөххэйин. Аха. Сөп. Бу дьэдьэ. Аһын биэрдэ дуу? Ээ, сөп. Аха, ээ, көрүн эрэ бу. Олус үчүгэй. Аха. Бу буоллаҕына сайыны баһа биэрэ турар да? Ситтэҕинэ үргээн ылан. Ситтэҕинэ үргээн ылан сиини иллэр оҕолор.
Сөп. Бу булан ыһыктаах ибиэрис диэн. Аһа. Ыһыктаах сибэкки.
Ыһыктаах сибэкки. Аһа. Бу булан биир хайыыр мүөтү хомуйар сибэкки. Тигээйин аһан баппалар. Тигээйи да?
Аһа.
Бу эмиэ гиэргиэннэ, бу буллаана. Аһа. Дикий огурецки.
Дикий оҕурсу? Ээ, көрүөххэйиҥ эрэ бу. Иннэлэрдээх эбит дии. Аһа. Бу маны бу сиэнэ растуу или сиэммэт. Сиэммэт да декоративный. Түһэр бу бэйэтэ. Аха. Химэтэ быйда. Арылына түһэн халар. Ойын сылайманы тахсан кэлбэйти. Ээ, олордубакка. Сылай бэйти ситен. Хай. Аа, аха. Көрүҥ эрэ бу олус дьиэ истиэнэлэринэн барытынан сөп бу была дьиикэ үргэ э маны түөрэ түөрэн агаланна оңолору сөп
бэйэтэ тарҕанар эбит таас баар буолан таасы барар эбит таһанан аja баран иһэр Oli манна били уукутабыт да чонно эбиллен иһэллэр оолу. Ээ сөп.
Мин бу эйи манна неме тахсара болу. Аха.
Хаппырыыһа суох боллаҕа дии. Многолетник. Аха. Чэрэ? Маннык бээлери көрүүтэ харайыта уже судургуну ди. Аха. Бээте үүнэн тахсар. Аха. Манна баалды.

Арылыннаҕына олох туох даҕаны кэрэ бөҕө да.
Сөп.
Дьэ бу. Эн уопсайынан бу төһө өр буолла бу сибэккиннэн, үүнээнинэн дьарыктаммытыҥ? Атын бу дьиэ киириэхпититтэн хараата хаалан барбытын.
Хаалан барбытын. Эбээтиннэн яатын бааран.

Мм. быһаастырбытымын коммуниһэбэччилээттих. Дьиэҕэ тураллар.
Дьиэҕэ тураллар. Аа.
Тураллар. Маны баһайын олороллор. Сөп. Уонна кини тустаан истэрим бетуллар. Мм. Дьэ Муора диирим аны үүннэриэбити. биһиэхэ то сибэкки олордооччулар эми ат- аҕайаҕа уһуохтар буолуо гынан бара маннык аты элбэхтэр дии токо маннык өлгөмнүк үүннэрээччи аҕайаҕа буолуо дии саныыбыт онно кинилэргэ туох сүбэ ама этиэҥ этэй

Кэргэҥҥин кытары иккиэн үлүһүйэҕит да? Холобура. Ситэрсэн биэрэн.
Ханнара бардыбыт кэллибит. Үчүгэй диэбиппин көтүбүт күөрэн аҕалан батар булан. Или былааннанан баанча бүгүн олордуох диэммит бараммыт. специальный тыраахтарбытын тиийэн тиэйэн аҕалан олордооччубут. Оннуттан киниэхэ Холобур, оҕотох киһиэхэ эн эрэ дьарыктанарын буолар Аграфена Платоновна бу маннык буолбат буоллаҕа дии. Холобура, икки киһи соҕотох киһи кыайбата чахчы буоллаҕа дии. Онно оҕолор Оҕолоргут хайыыллар, интириэһиргииллэр. Ээ, сөп. Аха. Холобур, эһиги оҕолорго тэһини көрөннөр оттон холобур оҥостоннор дии үөнэнэр буоллахтар эти. Аха. Ээ, сөп. Аха. Бу биһиэхэ маннык үүммэт да? Бу маннык. Онтон айылҕаҕа буохтар соҕуруу эбиттии соҕурууну ханна баарый яблоня ээ дии
бу ситтэҕинэ аһын биэрэрэ буолуо да яблоко ээ ээ сирин баҕар хайаабыта дуу

Бу барыта сибэккилиэхтээх. Сөп? Билигин оттон аныгы дьон бу беседкалары олус кэрэ көстүүлээх гына тутталлар. Бу Аграфена Платоновнаах беседкалара эмиэ аныгылыы тутуулаахтыы. Дьэ, Бу, аһаа, туох фонариктардаах. Бу буоллаҕына э, сынньанар зона диэххэ дуу? Аһаа, сайын. Бу мангал турар. Мгм. Оҕолор таастахтарна. Оҕолор таастахтарна. Шашлык, хайаан Күн баҕайы дии. Анна. Бу үчүгэй баат былыргы олоппос турарда. Аны барdı дии. Бас туола булыргын. Ол бира манна дьиэ кэргин түмсэр, көрсүһэр, аха сынньанар сирдэрэ. Бу маннык уголук. Ну, маннык билигин э, хас биирдии ыалга ыал туттуохтаах иһин диэх. Мгм. Мгм. Бу тиэргэн, аһа, түгэҕин диэки киирдэххэ, аһа, бу дьэ, малина уктара тураллар. Мгм. Бу хайдах бачча элбээтэ? Бу буоллаҕына икки араатта уонта тахса уонна түөрт үс малыыны мутта атыылаһан атыылаһан аламмыт олордубуппут. Үс эрэ малыыны?
Мм.
Онкукуна биир сыһыыгын муппун аҕаламмыт оҕуруоппутаһа буолан кэспиппит. Аха. Түһүллүбүт сир була. Э сөп.
Хараҥа хаалла.
Баанньыкка да киирэр.
Оҕуруоппутун батыылда.
Аны хатыылаах дьэ олен хаамарга эгин туохта. Ээ солдугут. Төһө аһы биэрдэ быйы? Быйыл аһа чүүй.
Чүүй.
Бөдөм баҕайы ылын күнээхумуйабыт. Күнээхумуй батахан бүтүһэн хаалар. Түһэн тамалан хаалар дии ситтэҕне. Ото мана киһи бээтиэр сөбө хомунар боллаҕа дии. Кыһыҥҥа хаһааска. Көрүҥ эрэ бу. Олох

Бу мин дьэдьэн да? Э, бу арбуз ди? А, бу арбуз. Аһын бөҕө биэрбитти. Аха. Быйыл уопсайынан отун оҕуруот үчүгэй ди. Сир аһа үчүгэй. Туох ай- погодабыт быйыл үчүгэй тупсан турар ди.

Сөп сөп уонна Аграфена Плантоновна отун сайын сайынын бу оҕуруокка ааһар буоллаҕа дии сайын туоххун киһи сайыҥҥы дьарыга оҕуруот сибиэһэй аас Буоллаҕа дии. Дьиэ натуральная аһа. Олус үчүгэй. Ол туохтар сылапаанынан бүрүллэн тураллар Ва, көрүҥ эрэ бу. Ммм, тугун бэлдэ кэрэтий, кыратык. Водопровод баар. Онон ууга туохтаабат буоллах. Проблема суох ди. Кутан иһэҕит. Көрүҥ эрэ бу хаппыыста.

Ото хортуоскаҕытын э, боруобалаан көрдүгүт да? Сиэттиэн да. Сиэттигит? Аха. Төһө бааппытай, аха? Үтүһүн сиппит. Аха, үчү. Быйыл ардахтаах иген буолан, наһаа курааннаабата дии? Аты уу кутут куппуппут эми. Аха. Оччоҕуна э, туох э, аһын биэрдэ дии. Үчү эбит. Аха.

Бу туохтаата да тарҕанна Аха. Биһиги тутуйус айылҕабытыгар даҕаны яблоня бу тосоҕуру дойду үүнэйилэрэ үүнэллэр эбит дии. Чөйдүк көрөн харайдахха да. Сөп. Кыһыҥҥы заготовкаҕын саҕалаатын. Саҕалаан.
Кыра кырылан. Аха. Бэһэр оҕуса саҕалаатын.

Сирэ бу эмиэ теплай теплица диэн оҥостубуттар. Аха, онно киирдибит бу. Мгм. Манна виноград ханан баар этэ?
Виноградын биирэ уһа иһил биэрэ диэбитэ. Аха, быйыл ылан ылан олортубут да. Быйыл ылбыттыбыт. Аха. Ону кыстатыахпыт наада. Аны Итииргэ.
Аха. Оччо дьиэҕитигэр көһөрөҕүт дуу, манна турар. манна сыр. Аа, сөп. Оччо буоттулла турар эбит дии.
Бу маннык баар буоллаҕына, иһи кыһыны баһа оҕурсу иһиэх эһиги. Дуу хайдах? Буох, иһин биэри айылҕа бэйэтэ биэрэринэн. Биэрэринэн. Аха, сөп буолла. Ото саас били эрдэ олортоххо, эрдэ иһигит буоллаҕа дии. Бу виноградтар. Оччоҕуна виноград буоллаҕына э, сыл буолан баран биэрэр эбиттэр. Ааһа. Ой, оборо эһи благоустройстволаах та. Чин көрүҥ эрэ бу. Бу бэҕэһээҥҥи кыһыҥҥы хаһаас. Аграфена Платонну миннээбит. Бу булаҕына моонньоҕон сэбирдэҕин. Манна эмиэ кутаҕытта.

Бу эмиэ туох кыһыҥҥа эбэккилэ?
Многолетник.
Бу туох дьикти баҕайыный?
денежное дерево дииллэр. Толстянка Ээ, сөп көрүҥ эрэ бу. Тутаха улааппыт да. Көйрөн олордубут куттук, или атын. Сөп. Пеларгония.

Петр Иннокентьевич Аграфена Платоновна биэрибитин түмүктээн эрэбит уонна эһиги дьабаҕа санааларгыт инники былааҥҥыт. Отон бааһына диэн бары дьон барыта оҕолоттаах, конечно, билим бары даҕаны яблонялаахта диэн наһаа үтүлүү мунньараатыллар. Барыларыгар сүрэлэр баар көрөбүн. үчүгэй. Уонна эдэр ыалларга этиэхпин баҕарабын үтүөһэҥ дии вата киирдэ быйыл ыаҕа киирээри турар. Олор эмиэ уруккутун аа үчүгэй туолардаҕын элбэх кустаанньыгы үүннэрэн, чэй сиир астаайалананы, сирэйини, сиир дьааны олордоххутун сөп. Уонна ата хозяйствоны олордуу диэн киһиттэн тылыктаах буолуо. Просто для души олордор буолуохпут дии. Үчүгэй киһи иннинэр бэйэбитин быһыа. Барда үчүгэй. Онон тохторуттан өр баҕарыам этэ барыгытыгар доруобуйаны барыта кинилэр буоллун.
Так, инники былааннар диэн этэр буоллахха биһи эмиэ бу хаалаабыккыт эмиэ кылаайы мас эбэн олордон тугунан тылтан атын олордон көрөөрү мынабыт учаастактыыр туох баарын миэстэтин көрөн Билигин түөрт хатыҥ баар Өлүөхүмэттэн кэлбит. Ол хатыҥы ханна эрэ олордоорум бары эмиэ. Ону миэстэтин көрөбүт эмиэ хайалыы олордор. Киһи олордоругар обычно иһирин көрөн планировкалаан, хайдах ханан мас олордобун диэн киһи дьиэ таһыгар олордор була оннук гынар биһи эмиэ бастаан олордорбутугар манна кэлэрбитигэр

Кэнниттэн ыраатыннаран-ыраатыннаран сабылыыр эмиэ ситэркитэн туохтаата. Ону манан били ханна туох ким ыытарыттан Хабаровскайтан эмиэ ылан олордубута. Намтан, Өлүөхүмэттэн ылан олордо. Оҕуруоттары туохтайар баҕан группаларыгар онно билсэн эбиэ дальше больше туохтуур. Уонна эдэр ыччаттарга тиэмтэ оҕуруот Оттон ноҕуруот да буолбатар дьиэ таһыгар мас олордорго туох саас ылан или күһүн да буоллар олордон иһиэххитин наада. Дьиэ таһыгар билиҥҥи семером үчүгэй, баабыр үчүгэй. Дьиэ таһыгар
Биһиги маннык үөрэнэн хаалан иһэн дьиэ таһыгар аһаҕас буолан хайдах туох диэтэн үөрэнэн хаалара мастаах
Сөп, махтанабыт. Мхм, сүбэҕит-амаҕыт иһин э, чахчы даҕаны бу э, ис дууһаларыттан баҕаран туран э, дьарыккыт э, дьарыккыт э, чахчы даҕаны кэрэ көстүүлээх, чахчы даҕаны элбэх, өлгөм ү- үүнүүлээх. Аһ, биһи баҕара этибит эһиэхэ, эһин дьиэ кэргэҥҥэ Э, чэгиэн доруобуйаны, оннуттан санаабыккыт сатаннын, толкуйдаабыккыт тобулуннун, э, дьоллоох буолун. Мм, аныгыскы көрсүөххэ диэн.